Keréipa tetãraréta? Che ko ha'e Elías Cauréi. Ha'éma ñave ajemongytáta péve ñane ñepoty rétare. Erei ñane ñepoty rétare guarani rami ñanói va'e. Poética de la nación guarani karaiñépe oipota he'i, no? Erei tenondika viko ñamae mba'etéiko oipota he'i ñe'ẽpoty. Ñe'ẽpoty ou moõ koiñégui, ñe'ẽ, ñe, ha reipoty. Ha jave ñamométi jave jaime oipota he'i ñe'ẽpoty, no? Ñe'ẽpoty. Echa ko ñe'ẽ eh, ñande ramivi, no? Eh, okuakua. Javy je ipoty vino, ipoty jare javy je vino ñe'ẽ. Ha jave ñamohanga ñe'ẽpoty jave jaema ko jara ha yvate no ñamoporã porã guasaete je ipora vai no ipoty vai ñe'ẽ. Jaeramo ko jave ñe'ẽpoty. Erei ha jave ñe'ẽpoty rupi eh, mba'e ko jajapo? Ñamohanga ñaendu yande py'ape vai. Jahechauka ñande reko ñe'ẽ rupi, ha'eñovi jambohysy jambohysykávi ñe'ẽ typýgue rupi. Erei jokuare jajave kérei kokuae jaiporu kuae ñe'ẽ poty, ahechaukáta peve añave

Ñande Ru Túmpa ome'ẽ ñande renytýrã, ha'éramo ko ñamboetéta. Ñande vaíramo, avati reko jaikuavéi. Añave jaichaukáuta amóngue tembikuatiaréta, arakaendajerétare, arakaekaeregua, ha are juvangarégua.

ñande araka'e jasyendype. Jokurai jove irũ ñane retãra ángel jandúra, ijambáe, persona sin dueño. Kuae tupapire reta, kuae tembikuatia reta heta ojeporu campaña de alfabetización-pe 1993 rupi. Jokurai jove irũ tembikuatia oĩ ñane retãra Elio Ortiz García ojapo vae, mba'etyma oĩ ñande pytepe, no kuae ñane retãra, erei heta tupapire huella yandeve. Ojapo vae ko invitación mbarea, jokoraiñovi Toponimia Guaraní del Chaco y la Cordillera. Ha oĩrũ mbaravykigui ojapo Diccionario Etimológico y Etnográfico de la Lengua Guaraní Hablada en Bolivia. Kua tembikuatia ojapo Elías kaurei ndive. Iru tembikuatia ko ojapovi eh, irande. Ára tenondegua haykue kuñatái oikovae. Kua 2015 pe ojapo kua tembikuatia oporomamýri eh, mbarea ojapo reta, bueno, Premio Nacional de Literatura en Lengua Originaria 2015 pe. Jokorãijovi ojapo hovy verde azul ha rejapysaka, ver con los oídos. Jokorãijovi irũ tembikuatia oime oĩ ñane retãrã Desiderio Aruchari ojapo vae, Los chiriguanos, en el Chaco boliviano, no? ojapo vae. Jokorãijovi. Ñande retãra Zacarías Pedrazas, Juegos y juguetes en la nación guaraní ojapo. Jokuarãiñovi oime iñirũ tembikuatia Elías Caureiro ojapo vae nación guaraní ñamae ñande rékore, no? Jokuae una mirada nuestro modo de ser, no? Jare iñirũ tembikuatiavi oĩ tereta ñande ñépe, nuestros nombres guaraní. Jokope oimei mbovy'arakae kandajérétavi, no?

Eh, karai Jürgen Richter he'iva, oéjavi ombohysyvaja ñandéve ñemosingaro guasu, no, el gran fumar, ojapo oĩ. Ha'ekávi vikuaa heta ñande retã ra'isosõigua reta jókope ijaraka'eka'e reta oĩme oĩ, no. Jokorãijovi eh, Liliana de la Quintana, no, ome'ẽte itupapire ojapo Los caprichos del sol, la luna mito guarani. Jokorãijovi ñande retãra Antonio Méndez, Serpiente en la cultura guarani, mbo'irégua ha'e omba'ekuatia ipóra vikuae tembikuatia jokope oĩno, jare Fundación IRFA vino hétava oparaiki ñande ñande pytepe oejavi mbógui tembikuatia reta jaema jokope araka'ekaendaje reta oime vino, añave jaema jahecháta Tembikuatia reta ñe'ẽpotyetéivare, keakea reta ko mba'ekuatia. Jare mba'e ko ombohanga jókope, joko tembikuatia rupi. Erei, ñamae kavi hese jave. Pemae hese. Kuápe, oime oĩ ñande retãra ángel jandúra ojapo vae ñe'ẽpoty sapukái ombohéno, poema repensamiento guaraní.

Ha'éramo oĩta oĩvi, no? Jokorãiñovi irũ ñe'ẽpóva, hilar la palabra, ha'éko omba'ekuatia kuae mba'erecha karupi, período digital Herbol ombohévare, no? Jókope oĩme oĩ che rumbáepa ñande ñe'ẽ, jare irũ ñe'ẽpotyvi jaýmba, jare jokorãiñovi tata ypýpe, kuae ñe'ẽpoty reta jókope oĩ. Jokorãiñovi oĩme oĩ irũ Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,

Ha'éma tairusu reta colegio pegua reta ha'éma omohã ñe'ẽpoty retave no. Jokuaraiñovi oime oĩ irũ ha'éma oëtavi oĩ Elías Cauray jare Silvia Hirsch oëta oĩvae Tallypoty, Florecer del Lapacho omboje reta.

Kuápe oime oĩ kuae karai Juan Carlos Valdivia ojapo vae, Entei yvy marãe, Tierra sin mal, va película, ha'éma kuápe ojapo reta ñande retã ra Elio Ortiz ndive, ha'evi oĩ hókope no. Ikávi ipöra vi kuae, kuae película, ha'éma jokoropi jahechauka vi ñande reko no. Jokuaraiño vi oime irũ documental vi.

Ha'éma kua ipóra víno jahechava'erã ha'éma ñepoty ombohýsegui jokoropi. Oimeve oĩ Ministerio de Cultura del Estado Plurensal de Bolivia jare OEI Bolivia ojapova'e Avatiregua, la historia del maíz. Kua ojaporéta Itanambíkuape, kuñataireta ha'éma opa ténta ndive. Jokoraiñovi oime oĩ Elías Caureiro ojapova'e, ñandepuérevi jahecha jokarupi, ente ñepoty ára. Cielo, iru chemburukujapoty, mi flor de pachío, jare avati, maíz. Jokorãijovi ñande reindy Rosalinda Robles Arteaga ojapo vaeno Che retã itanambíkua, mi comunidad itanambíkua, pepérevi pehecha jokoropi, no mbaerechaka rupi. Oimevi oĩ Isabel Guarayo Rivero ojapo vae Jasyendy kavi, noche estrellada, mbaerechaka rupi.

Ñamomyrãta ñande ñe jare ñande reko. Echa ko jamba'ekuatia ñaipóty jave jaema ko karai reta vi omohanga omboete vi ñande ñe. Echa ko jae reta iarakua omboyguate kua tembikuatia rupi jare ñande jokorópe vi jaráta vi omboete vaerã ñande reko jare ñande ñe. Iru jeko jaema ko yande mboyerovia vi no, yande py'amboyerovia yaendu kua ñe typygue rupi, ñe poty no, echa ko ipoty yande py'aretei oa vae no. Jokogui ye ipuere yae kua ñe poty jae ko yande mbotuicha, yande mbotuicha jare yande mbo'e vi no, yande ñe'e vi ani vaerã ñaneakañi. erei. Añave ha'éma pe pejapóta mbaravýky, erei pema'ẽkávi hese kua imarandu reta ahejáta péve vare. Áre kuri ha'éma ha'éma pembohysy va'erã ha pemba'ekuatia ha pemboguapy va'erã ha ha'éma pemondo va'erã oporombo'e vae reta ohecha va'erã, kérei ko pema'ẽ vae kua mbaravýkyre. Erei ha jave jasoropái kua ndive, pema'ẽkávi kua imarandu rétare ha'éma mbaravýky péve guarã.